Elteren, déi un hirer Sucht schaffen, net vun hire Kanner trennen, dat ass d'Zil vum Centre Thérapeutique zu Manternach. Nieft hire reguläre Patienten erméiglechen si an hirem Eltere-Kand-Projet och schwangere Fraen an Elterendeeler mat Kand eng stationär Suchttherapie. Et ass déi eenzeg Plaz am Land, déi dat ubitt an et ass dacks déi lescht Chance, ier d'Kand eventuell plazéiert gëtt. An obwuel et hei eng eendeiteg Demande gëtt, steet de Projet op wackelege Been. D'Anouk Siebenaler war sech ukucke wéi de Projet funktionéiert, wou en u seng Grenze stéisst a konnt och eng Mamm begleeden, déi aktuell betreit gëtt.
Ech ginn als em 12 oder 5 op 12 ëmmer Iesse sichen. Mëttes ass normalerweis Kanner net do an hei ass gutt ëmmer Iesse scho preparéiert, wëll am richteg Liewen muss mer selwer jo kachen.
Mir sinn zu Manternach am CTM, dem eenzege Centre Thérapeutique, deen toxikoman Elteren och mat hire Kanner ophëlt, therapéiert a bei Bedarf och substituéiert. D'Nikita, wéi mer et hei nennen, lieft zanter 18 Méint hei. Bonjour Mesdames.
Fir hatt schwanger ginn ass, huet et zanter 3 Joer op der Strooss gelieft an souwuel Crack wéi och Kokain consomméiert. Trois soupes s'il vous plaît. Deux pour moi, ma fille et moi, et la troisième c'est pour Sabrina.
Vum Service Drop-In ass hatt deemools gemellt ginn a koum esou an d'Maternité. Hei huet och d'Police et opgesicht. Wéinst engem Delikt ass hatt zënter Jore gesicht ginn, ass awer ni viru Geriicht opgedaucht. Se huet mär zwou Choix ginn, Weder Prison oder Sewerech oder Kand ze halen, also hunn ech decidéiert Sewerech ze man. Am Fong vun si sinn ech gezwonge ginn vum Police well ech wollt net an Prison. Merci Mesdames. Voilà an do an d'Annex sinn 4 Zëmmeren fir 4 Mammen, also et ass kleng an enk ne. Mir sinn just emol zu zwee lo well déi aner Mamm huet gepackt. Sarah Pieker, Facharberin du Fier, Jo, natierlech en Zil, ne, fir dat alles ze erreechen an eng normale Liewen kënnen féieren.
Den Eltere-Kand-Projet ass offiziell eréischt 2022 an d'Liewe geruff ginn. Och do virdrun huet de CTM scho schwanger Fraen an Eltere mat hire Kanner opgeholl, deemools just ouni gesécherte Finanzement a Kader. Zu wéi engem Zäitpunkt d'Mammen heihinner kommen, ass ënnerschiddlech, ob wärend der Schwangerschaft, direkt no der Gebuert, mam Kand oder an enger éischter Phas eleng. Genee esou ass och d'Dauer vum Openthalt individuell, d'Mamm muss just volljäreg an d'Kand tëscht null a véier Joer al sinn. Mir hunn Elteren, déi vläicht awer nach eng Wunneng dobaussen hunn a wou ee seet, okay, Do mécht een d'Therapie, schafft een un der Bindung an déi ginn erëm zréck herno an hir Wunneng an et baut een de Réseau do ronderëm op. Et ginn awer och Leit, déi mer an d'Ausland orientéieren an dat, also et hänkt ëmmer vum Projet of an dat sinn dann natierlech och Projeten, déi vläicht méi laang Zäit brauchen. Beim Nikita ass et esou e Fall. No annerhallwem Joer ass en an de leschten Zich vu sengem Openthalt zu Manternach an an der Preparatioun vu sengem Depart. Fir mech ass eng Éiwegkeet 18 Méint. Jo, ech séngen eent un dech hei am Realitéit herno. Dat ass nach eng aner Etapp. Dat wär déck schwéier fir mech, mee bon, ech packen dat. Ach sou, nawell, ech packen dat. Oh pardon. Hallo. Jo, hallo. Oh pardon. Jo, pardon. Ech hunn nach Gespréich, jo. De Projet ka just fonctionnéieren, well de CTM enk mat engem Réseau vun aneren Acteuren um Terrain zesummeschafft, souwuel fir d'Admissiounen, wéi och fir de Wee dono. Grad am Post thérapeutique sinn d'Optiounen iwwerschaubar, virun allem wann et ëm de spezifesche Besoin vun enger toxikomaner Mamm mat hirem Kand geet. Fir d'Nikita ass e Mamm a Kandhaus zu Tréier am Gespréich. Dat heescht, mir fueren hei zesummen dohinner, mat am Bäileid vum SCAS, an d'Annick geet och mat. An d'Madame vum ONE eben och fir de Projet. Von der Fly fir dohin. Woouu ok. Extra fir dech. Jo extra fir mech, dat ass genial. Ok dat ass eng gutt Ënnerstëtzung. Nee jo wann dat eng eeneg Méiglechkeeten ass. Ass dat eng Heim oder eng Foyer? Dat ass keen Heim, dat ass eng Struktur fir Mammen mat Kanner zu Tréier. Also fir mech ass och erëm risegrouss Angscht do. Erëm ginn ech op eng nei Herausfuerderung, op eng nei Plaz, wou ech guer net kennen. Ech sinn awer oppen, ech si mat all Konditiounen d'accord, wat d'Riichterin zu mär seet, an dofir wëll ech gär och matmaachen oder. matschaffen. Wow, gudd Appetit. So fir mäi Meedchen hat et gäre Räis e Curry, mm. D'Realitéit ass schonn déi, dass dass a ville Fäll, well mir déi lescht Chance sinn, dass do schonn Saache probéiert gi sinn. Dat heescht, do si schonn Instanze mat dran. An awer ass et esou, wéi gesot, d'Motivatioun kënnt vun den Elteren, dass en déi soen, Jo, ech wëll. Mäi Kand bei mech, bei mir halen an ech wëll och eppes dofir maachen.
D'Patiente komme réischt op Manternach, wann de Sevrage an der Klinik oder Psychiatrie ofgeschloss ass. D'Nikita war no der Gebuert zwee Méint mat sengem Meedchen an der Maternité. Duerno ass decidéiert ginn, datt et fir hatt besser wier, eleng op Manternach ze kommen a säi Meedchen fir déi éischt Zäit bei enger Fleegemamm ze placéieren. Oh, et war heavy.
Ech kann nach ganz gutt verhalen. Et war qualvoll fir mech. Ech hunn den Terrain war pied guer net verstanen. An et war schwéier fir mech ouni Kand, well ech hunn jo decidéiert Therapie ze man fir mat mengem Meedchen hei ze sinn. Mee iergendwéi ass net gaang fir mäi Meedchen hei ze hunn. Mäi Meedchen muss éischter deplacéieren bei enger Fleegermamm. Sou hunn si decidéiert.
An der Zäit, wou dat klengt Loa, wéi mer et hei nennen, bei der Fleegemamm placéiert war, hu se sech zu Manternach op dem Nikita seng Therapie konzentréiert, ma hatt awer och op d'Visitte begleet. Wéi en Zäitpunkt fir d'Réckféierung optimal ass, hänkt souwuel vun der Mamm wéi och vum Kand senge Besoinen of. Dat heescht, dat ass eng Kollaboratioun mat den Institutiounen vun dobaussen an natierlech och d'Virbereedung fir déi Mamm. Wat ännert do am Alldag, wann elo op eemol e Kand do ass, obwuel een dat virdru vläicht net hat? Dat heescht, jo, dat ass eng Challenge, déi et da gëllt ze bewältegen. Da geet am Fong geholl d'Aarbecht hei an der Therapie un. An da gläichzäiteg awer och ze kucken, wat brauch déi Mamm mat deem Kand elo am Alldag fir Ënnerstëtzung, fir datt dat och weiderhi sou geet an datt et dann net nach eng Kéier zu enger, zu engem, zu enger Rupture da kënnt.
Voilà, esou woer erëm am Kreesch dat kleng Sichen. Véier Méint sollt de Placement ursprénglech daueren, schlussendlech ass en awer verlängert ginn. Nom 10 Méint, jo, hunn ech hatt do krut, wou hatt ee Joer hat. An ech weess nach den Datum, den 8 August 2025 war hatt. Beim ech zréck komm, mee dass awer nach en Congé, dass der net, ech hunn nach gar net, gar huet d'Fleegemamm nach ëmmer. Wann d'Elteren zesumme mam Kand zu Manternach sinn, ass d'Crèche obligatoresch, zum enge fir de Mammen ze erméiglechen, sech an där Zäit op hir Therapie ze konzentréieren, zum aneren awer och fir d'Kanner. D'Crèche ass am Fong och ee wichtege Facteur an där neutraler Vue op d'Kand, fir ze kucken, wéi entwéckelt sech och dat Kand Wou ginn et do Schwieregkeeten? Wat klappt gutt, wat klappt net esou gutt? Dat ass fir eis och wichteg an och fir d'Mamm wichteg, einfach och do ze gesinn, hei, okay, mengem Kand geet et gutt, dat entwéckelt sech gutt an dat huet och sozial Kontakter zu anere Kanner.
Wat gutt krich. Jo, war brav, jo. Mäi Kaka och nach net. Nee, och nach net. Deen ass fir dann doheem.
Normalerweis kënnt d'Nikita d'Loa mat Ruffbus an Zuch eleng an d'Kreesch sichen. Datt et haut vu senger Psychotherapeutin gefouert gëtt, ass d'Ausnam.
Mo. Do ass do eng Mo. Grad an der Betreiung vun toxikomanen Elteren probéiert ee flexibel ze sinn. D'Eenzeltherapie an déi bindungsbezunn Therapie mam Kand sinn net strikt getrennt an d'Gespréicher mussen och net ëmmer just am Büro stattfannen.
Dass d'Kanner an dësem Programm bei hiren Eltere wunne kënnen, wier eng immens Plus-value, op der anerer Säit awer och e groussen Challenge. Dat ass eng immens zousätzlech Belaaschtung fir an enger Therapie, wou ech souwisou massiv mat mir selwer konfrontéiert sinn, immens vill Energie brauch fir u mir selwer ze schaffen, fir Problemer ze wälzen, dann zousätzlech nach Opmierksamkeet ze hunn fir mäi Kand, mech ëm déi Besoinen ze këmmeren, ass effektiv. oft immens schwiereg dat alles ze kombinéieren, awer immens wichteg, well eigentlech geet et, jo, wéi gesot, ëm d'Schwieregkeeten am Alldag. Wéi een Numm oder wéi eng Diagnos dohannen dru stécht, ass eigentlech niewesächlech.
Sou, mir sinn ukomm. Mausi, komm erop, ja! An der Annex vum Eltere-Kand-Projet ass theoretesch Plaz fir véier Elterendeeler mat hire Kanner. Mam Betreiungsopwand stéisst een awer scho laang u seng Grenzen. De Personalschlëssel erlaabt et beispillsweis net, d'Elterendeeler och nuets ze betreien, wat virun allem an der Ufankszäit essentiell wier. Blummel, voilà, bravo!
Permet se sech zum engen sécher spieren, dat während en Suchtdruckern, dat heescht eng Gefor zu engem Réckfall, dat se dann och eng Uschwätzperson direkt vor Ort an am Haus hunn, dat ass dat eent. An mir al als Eltern wëssen och, dat och vill Bedürfnisser van engem Kand och nuots eingst sichtbar gin. Dat heescht, d'Kand schléift net, et gëtt waakreg, d'Mamm gëtt nervös, d'Kand gëtt nervös. An do ass et och immens wichtig, och geschult Personal och nuots einfach present ze hunn. Aktuell spréngt an Noutfäll d'Personal aus dem Haaptgebai an. Op Dauer wier dat awer keng drobar Léisung an och op anere Plaze vum Projet gi Leit gebraucht. Obwuel d'Demande kloer besteet an se och dëst Joer schonn zwou Mammen hu missten ofleenen, musse se aktuell driwwer nodenken, d'Offer vu véier op zwee Better ze reduzéieren. Ech denken, datt mer iergendwann als Partner van engem Ministère mussen. ugesinn ginn, wou mer soen, okay, mir kënnen eng gewëss Dienstleestung maachen, déi wou mir Eltern an Kanner am Suchtberäich betreuen, sou wäit wéi eis Méiglechkeeten und Ressourcen zur Verfügung gestellt ginn. Ass den Ministère bereet den Pilotprojet weider ze féieren? Wenn ja, dann muss et mat aner Ressourcen sinn oder mir müssen soen, okay, mécht de Projet Sënn? Komm, komm mat mer, Henny! D'Patiente vum Eltere-Kand-Projet huelen zum Deel un de reguläre Gruppen deel, déi och fir déi aner Patienten zu Manternach ugebuede ginn. Donieft gëtt et awer och eng ganz Rei speziell Offeren, déi op d'Kanner an op d'Eltereschaft axéiert sinn. E grousst Thema ass beispillsweis de Bindungsopbau, virun allem fir déi Kanner, déi tëschenduerch placéiert waren. Fir mech war den Angscht an mir, dass d'Bindung net méi do ass. Dass d'Bindung wierklech geschwächt ass, well 10 Méint war en jo net bei mir, 24 op 24 Stonn. Elo kënnt nach eng Erausfuerderung op mech zou, fir nach déi Bindung vläicht erëm zeréckzekréien, fir dass déi Gewunnechten als Mammenroll dat Richtegt kënnen ze maachen. Voilà, komm, allez, op! Jo, hallo! No der Réckféierung hat d'Nikita beispillsweis en intensive Suivi vun enger Psychomotricienne, déi net just den motoreschen Developpement vum Kand am A behält, mee eben och op eng spilleresch Aart a Weis de Fokus op Kierperkontakt a Bindung leet. Mol mar se all op der Mamma hier Fong. Oh ja! Vun wou si ukomm sinn, dat ass eigentlech, jo, dat ass eng Welt am Fong, oder zwëschent elo en onheemleche Fortschrëtt, deen wierklech siichtbar ass mat den Hänn. Et kann d'Frame mega Fortschritt insgesamt einfach an senger Entwécklung gemaach huet säit deem an a si zwee awer och zesummen ee richtegt Team gi sinn, wierklech zesumme gewuess sinn an dat ass dat ass och schéin als Professionelle kënnen dat esou ze begleeden. Lasslossen an Woo!
Am ganze Prozess wier et wichteg, net just d'Problemer ze gesinn, mee och d'Ressourcen an all Etapp wäertzeschätzen. Allez, Woo! Eng gelongen Therapie ass an den Ae vun de Responsabelen net just de klasseschen Happy End. Ech denken all Rupture déi ee kann evitéieren tëschent dem Elterendeel a sengem Kand ass fir eis en Erfolleg. Ob dat elo 3 Méint sinn, ob dat 6 Méint sinn, ob dat e Joer ass oder ob dat illimitéiert ass, dat wär natierlech d'Wonschvirstellung, mä mir mussen awer och um Buedem vun den Tatsaache bleiwen an ech denken och all, D'Paus, déi en Elterendeel vun der Suchterkrankung huet, ass och fir hien en Erfolleg. Gees du an Tunnel?
Oft ass et an de Virstellunge vun de Leit esou, dass ee just e gudden Elterendeel ass, wann een säi Kand bei sech huet. A fir eis ass et awer och schonn en Erfolleg, wann déi Bindung zwëschent Elteren a Kand do hiergestallt ass an et awer esou ass, dass souguer wann et zu enger Rupture herno kënnt, datt den Elterendeel awer herno nach bei säi Kand geet a se souguer nach an de Foyer besiche geet, dann ass dat fir eis och schonn en Erfolleg an d'Bindung, déi do hiergestallt gëtt, déi hëlt keen hinne méi. Dat gehéiert dozou, datt hatt dat léiert, fir en Tuerm och erëm futti ze maachen. Jo, mee ech, ech hu keng Gedold, ech gi mer Méi, weess de, da ginn ech rosen. A mee ech verstin, datt hatt net express, ech mech kuckt, hatt huet gär Opmierksamkeet, dofir. Also et ass vill Drock do. Well et ass éischtens mol, et ass eppes Neies fir mech, wou ech ni kennegeléiert hunn. An no de Konsum, du spiers all Emotiounen, du erkenns all Emotiounen, wat duerch Konsum ass ageschleefe ginn, all deng Emotiounen. Du hues guer net dorobber opgepasst, elo passes du méi op. An zumol gesäis du och Wäerter un dir. Wéi vill dass du déi Capacitéit hues, dass de kënne sinn. Also ech sinn dankbar, dass ech d'Therapie hei gemeet hunn.
D'Nikita huet scho vill Hürden iwwerwonnen, ma ëmmer nach e ganze Wee viru sech. Wat him hëlleft, ass et, säin Zil net aus den Aen ze verléieren. Meng Zil ass, d'Therapie packen, d'Konditioune anhalen an erfëllen, wat si vun mer verlaangen, an dann de Kach hanno zeréck vu mengem Meedchen. ze kréien. Hei wéi gutt.
Mat mäi Meedchen hei eraus eng Stabilitéit hunn, eng Sécherheet, Plaz, also Daach iwwer der Kapp, dräi Mol ze iessen, Suen, also alles wou ech déi dräi Joer op der Strooss war net konnte hunn.